Va kan ngeih tikah hin nupi le nih va le chung bak hi ṭanh ding si. Va le nih nupi chung le kha ṭanh piak ve ding si. A cikal khin i ṭanh piak ding si. Pa nih e ka dawte na nu le na pa an re thei tuk i amah kua hna u si ti awk si nu nih e um ko sem ko sek ka nu le pa na nu le na pa tu kan tar te khan i chekat lo lo amah kan kuat amah kan kuat te khan i chekat lo in chung khor kha cu fek chin lamang le nan pa hngalh bu tein thil na tuah si ahcun zeitik hmanh ah tawhthu kanmi na si lai lo. Sik vialte laka nuam cemmi sik kan vun chim hna la. An pa nih an nu kha kha dawr ah kal u sih ti zei kan ti lai teh na hngawng a lawng he ra an nu cu fim na aih mu ko seh ra ko makhai suiṭhi kan cawkpiak lai ti duh lo ra ko ti duh lo i sik kha sik vialte laka nuam cem sele khan tuk sik kha ca nuam tuk sunan a ṭha bak lo dingmi nupi seikui in khan ka vun chim lai zan khatnak vun um azarh hnih kum thum kum khat vun um i kan pa tu hi kan zong kan zong langmang ai mu kum hnih chung kan um cang sui ṭhi kai oi lo na hngal ko ka hawi le vialte nih amah na va chun na van ṭha tuk sui ṭhi an sak lai tun bul an sak lai ne atu tiang zeihmanh na hngal lomi zeitik dah kan kal lai ti ihnak cung i thil cawk a hau pengmi nupi nih sia cun pa paw cu kan kuttlum kha kan cal ah kan chuan i aw susui nakin memen ka rak ṭhit deuh awk si tiah kan i ngaihchih colh ka chim duhmi cu va ngaih thiam kha thazaang pek kan duhmi hna si va na ngaih tikah va ngaih thiam ca pe pe tuk nang cu va na ngaih cang lo cun nan pa lungton bak khai zuam lo nan pa mit kha zoh law nan pa ai lawm popo cu nan pa ka sal ai cang Amen. Nan pa lungton na thiam paoh cun pa tham tham cu hermi paoh kan in cawi piak dih kon an mah hman kan in cawi hna lai si lai lei in ka chim ah cun lo in an hung tlung i chun i tlak lo thlawh bu ah khan thing an pa nih thing tan vun put an nu cu fim tuk ei kan pa nau no kan ngei leo ca pei si ko cu chun e tak lo na thlo a thing no in put pa ri pu ti hlah na keng fak lai na kan dawt lo dok ka si na ba tuk nau a tla in keimah nih thing ka hlam te ko lai tiah rak dong law thaizing cu tan hnih ṭhuat le aise a cung pa aw na ka dawt lo bi a si e chun i tak rian na ṭuan dih bu hnu i lo lam phun pa i thingtan ni phor cu ka zang na fak tuk ka nau a no ri ta se nau a tla chun keimah nih ka hlam dih lai tiah ti law khau ro rak lawm law thaizing kha kan tum phor ma kha pei si ko cu cu si lo i Tankhat min phok i upapi put ah put ko awng put lo ah put lo ko awng tiang a ti ahcun a vuak la thaizing kha lawng hlok bak in a hung va nan ngeih tikah nan pasal le lung nan ton khawh hna poah ahcun nan vale hi sal ah lawkaw kan i can nan mah rian hi kan i nuam bik cem mi si kan in rem hna lonak hi nan fim lo ca pei si ko cu Jesuh nupi kan si amah chungah kan um ca hin Pathian hi thil hal len ti hla na hal deuh deuh poah van kha chua to kha kuang chungah hren kan di na si na hngal maw amen amen Jesuh ngeimi vialte na ta di a si sinan ngeihmi na ngei ko nain an cawkpiak taktak lonak a ruang hi Jesuh he nan i um sinin damnak na hal colh thluachuah na hal colh zeizong vialte ti cawk lo lunglawmhnak zong chim loin hal lawngte hal lawngte tlangvat bantuk in Pathian kha na hal peng i fapa Jesuh man pek hnu ah zeidah hal awk um ti Jesuh a zeizong vialte na ngaih hi na hngal lo maw amen Amen. Kei thil ka hal lonak a sau tuk. Thil ka hal ngam ti lo. Fapa ngaihchuin hmanh a kan pek ahcun zeidah pek sian lonak kan um mim ti lai e. Hallelujah. Fapa Jesuh Pathian hi fapa ngai ahcun a si fak na ko. Kei fapa pahnih Pathian a ka pek na Pathian cu fapa pakhat lawng a ngei. A ngeimi te kha a kan pek. Fapa dang a ngei ti lo. Reserve a ngei lo. Chungah fapa ngeihchun a kan pek ahcun a mawtaw tuk tak, a inn tuk tak, a ngandamnak tuk tak cu Pathian caah sian lo dingah khin man na ruah. Zia kan pek lo ticun na va simi na umnak Jesuh kha pei a mitlung na zoh lo i aw ka pasal nih zeidah duh ti hi na rak zoh tawn lo caah van thluachuah vialte hi a tawh bawrpin kinpiak na sinak si ko cu. Amen. Tahchunhnak ka van chim na nu le va he nupi hei ngei law lo na kal kar le rian na ṭuan kar poah khan nan kuang tawh rak lai in phaisa lai nu le pa kua pengmi nupi ngei law tahchunhnak ah company na kal lai rian ṭuan na kal lai tawh kha nan nu maw nap lai maw na thuh tak lai thaten chim u rian nan ṭuan kar i phaisa thli ten la i inn lei nu le pa a thli ten kuat a hmangmi nupi ngei law rian ṭuan na kal lai taw khama maw na pek tak lai maw na thu tak lai thu ko la ah, na thu hmana ah khan vawlei cung a tang bik a thu ding si nupi ṭhalo pe si cu kha bantuk jesuh nupi kan si lo ding ha biapi tuk amen